Tabrat tamezwarut n Yuḥenna iɣef wis tlata yeqqar, Walit d acu n leḥmala i ɣ-d-ifka ubabat, armi i nettusemma arraw n Yillu, yerna d tidet d arraw-is! Ɣef wayagi ur ɣ-tessin ara ddunit, axaṭer ur tessin ara Ay imeɛzuzen, aql-aɣ tura d arraw n Yillu. Lameɛna amek ara nili? Mazal ur d-iban ara. Neẓra belli asmi ara d-iḍher, ad nili am netta, axaṭer ad t-nwali akken yella. Kra n win yesɛan deg-s asirem-agi yezzizdig iman-is akken i yezzeddig netta. Kra n win idenben yerẓa ccariɛa, axaṭer ddnub d taruẓi n ccariɛa. Teẓram belli Yasuɛ iḍher-d i wakken ad ikkes ddnubat, yerna ulac deg-s ddnub. Kra n win yeṭṭfen deg-s ur ixeddem ara ddnub. Kra n win ixeddmen ddnub ur t-iwala, ur t-issin. Ay arrac imecṭaḥ, ɣurwat win i ken-ittɣerriqen, win itteddun s lḥeqq d aḥeqqi, akken yella netta d aḥeqqi, win ixeddmen ddnub si cciṭan, axaṭer cciṭan idneb si tazwara. Ɣef wayagi i d-iḍher Mmi-s n Yillu, iwakken ad ihud lexdayem n cciṭan. Kra n win i d-ilulen seg Yillu ur ixeddem ara ddnub, axaṭer zzariɛa n Yillu tezdeɣ deg-s, ur yezmir ara ad idneb, axaṭer ilul-d seg Yillu. Akka i d-ttbanen warraw n Yillu akked warraw n cciṭan. Kra n win ur netteddu ara s lḥeqq ur yelli ara seg Yillu. Wala win ur nḥemmil ara gma-s. Axaṭer atan lexbar i teslam si tazwara. Ad nemyeḥmal gar-aneɣ, mačči am Kayin, illa seg umcum yerna yezla gma-s. Ɣef wacu i t-izla? Axaṭer lefɛayel-is diri-ten, ma d lefɛayel n gma-s weqmen. Ur wehhmet ara ay atmaten ma tkeṛh-iken ddunit. Neẓra belli nɛedda-d si lmut ɣer tudert axaṭer nḥemmel atmaten. Win ur nḥemmel ara mazal-it di lmut. Kra n win ikeṛhen gma-s d aqettal. Yerna teẓram belli aqettal ur yesɛi ara tudert n dayem, s wayagi i nessen leḥmala. Yasuɛ yefka tudert-is fell-aɣ, nekkni daɣen ilaq ad nefk tudert-nneɣ ɣef watmaten. Ma yella yiwen yesɛa cci n ddunit, iwala gma-s di lexṣaṣ, Lameɛna yeɣleq fell-as afus-is. Amek ara tezdeɣ deg-s leḥmala n Yillu? Ay arrac imecṭaḥ, ur ilaq ara ad nḥemmel s wawal wala s yiles, lameɛna s lefɛayel akked d tidet. Akka ara nẓer belli di tidet i nella. Yerna a nhedden ul-nneɣ zdat-s. Ma yesḍelmeɣ ul-nneɣ, Illu yugar ul-nneɣ yerna yeẓra kullec. Ay imeɛzuzen, ma yella ur ɣ-iseḍlem ara wul-nneɣ, nesɛa lteḥqiq Deg yilu, kra n wayen ara nessuter, ad ɣ-t-id-ifk, axaṭer neḥrez lumuṛ-is yerna nxeddem ayen i s-itteɛjeb. D wagi i d lameṛ-is. Anaman s yisem n Mmi-s Yasuɛ Lmasiḥ, yerna ad nemyeḥmal gar-aneɣ. Akken i ɣ-t-id-ifka d lameṛ. Win iḥerzen lumuṛ n Yillu yettili deg Yillu, Illu deg-s. Akka ara neɛqel belli yettili deg-neɣ